Courmayeur, Gogledd yr Eidal, ardal boblogaidd i filoedd o fobl fydd yn mynd i sgïo. Ac yno res i, ddigon pell fel bod neb yn fy nabod, yng nghwmni ffermwr o Fro Hiraethog sydd yn sgïwr o fri, William Williams, neu Wil yr Hafod, Gwytherin.
Waw, maen nhw'n mynd yn... Maen nhw'n mynd yn dyrre maen nhw. Dydyn dwa, dydyn maen nhw bore yma. Wel ni, mae'n coda ni fi'n wael, ie? Da ni cochon efo'r cable bus ma, ac wedyn mynd i fyny i'r copa cynta cw, hain i mynd efo'r bus i copa cynta cw. O, ie, ie, ie.
Ewn ni fyny te. Wel, da ni hynna mond cychwyn, dei. Na chi.
Sawl ffarmwr o Sir Aberteifi sydd wedi bod fan hyn? Roedd popeth yn newydd i mi, ond oedd Wil wedi bod lawer gwaith o'r blaen. Be da chi'n gorfod neud i hwn? Rwan a ti roed y peiriant, a ti roed y docyn rwan yn y peiriant. Fel na dei. A wedyn mae'r gola gwyrdd yn dod o ti weld.
Wel, na'r cam cyntaf drosodd.

Da chi'n dod ys blynyddoedd a pethau yma? Yndw, dwi'n dod ys ta um, deuddag dair o ddeg wan. Ynddo ta. Fy cyntaf rhyw oed i mi. Ia, fe dau. O, mae o'n uh, brofiad arbennig. Mae'n waith o waith fi, wan, fi rhaid ni fi mlaen, wan, fi rhaid ni gael rhyw skis a rhyw bethau wan, a mae'r sgidiau rhyfedd mae'n sefyl bobl.

O, da ni yma, di. Mae rhan o hwnna ni allan, ie? O, ia.
I rywun sydd ddim yn hoffi uchder, mae hyn yn ddipyn o brofiad, ond mae'r golygfeydd yn anhygoel. A mae pawb yma'n teimlo'r un fath â fi, bron marw eisiau sgïo.
Iawn, maen nhw'n ddiened, baba. O, yndyn. Mae'r eira, mae'r ma, ma, ma hael mae'n toddi peth na, Wil. Ydy rwan, mae'n mynd y feddal rwan, dweud dydy. A weles i fath len yn idd erioed. Na diolgfa.
Pryd ddoi allai mynd i'r dopia co? O, mewn dwrnod y ddau, ti siwr am di topia co? Mae'n ei ganol o fan nhw. O, oes, ganol arno, oes, oes, ond uh, mae'n ddigon o le yna fyd ei. Felly fi'n edrych am y sgis ei. Na fo ta, iawn i. A'n ei watch up.

Pierino, y gŵr ddodd i ddysgu fi sut i sgïo. Y pen ddyn yn wir, ac o'n i'n meddwl swn i'n cael hyfforddwr i fi fy hun ym mhen dim o dro fyddwn i dipyn o sgïwr, fewn i'r cerbyd coch ac i ben y mynydd.
Well I haven't skied before, we better stay here and put them on. Yes, put your skis on here. Ok, good.

In that way, exactly. Mae'n dipyn o beth i aros ar eich trad y tro cynta. Dyfal donc a dirr y garreg. Gobeithio fod y mynydd da Pierino. Ok, good.
On the big step. The big one. Lift. Lift. Good. Fine. Don't be worry. Blah! Oh my god! What do you do?

Ok, we'll go then.
Fine, ciao, goodbye.
Y pierino'n hedfan a draeginio, a finne pob cymal yn gwinio myn i edrych am Wil.
Hewl chi re, Wil, yn hapus braf wedyn. Do, da yw ti'n ôl. Do. Wyt ti wedi gorffan dy werth? Wel, ynddo am wan.
Sut deimlad oedd e ar yr eira gyntaf? Oedd ei dipyn o ddeimlad, a gwir y gwir. Ond mae nghoesau a llechdyngu mwy coesau ngelyn mwyaf fwy. Dwn i ddim.
Difrifol. Ond os gei di'r hyder o allu arafu dy hun, Ie. wyt ti'n cael hwyl arni wedyn. Plygu mwy bob dydd, Denis. Wel, wel, sôn am blygu, oedd e'n deuthau am ryw Denis. Denis, Denis, o'n i o'n i fel bod e'n siarad am ryw ferch.
Maen nhw'n brenaru'r eira yn r'Eidal r'un fath â brenaru'r tir yng Nghymru. Oedd hi'n brynhawn hyfryd braf, a mi es i efo Wil am dro wedyn.
Dach chi 'di bod yn cael dipyn o droeon ar top ta? Do, dwi 'di cael y ymal i'r run rŵan, mae ma'r... O gymrwn ni, gymrwn ni o fama ŵan de. O 'na ni ta, dwi ni o fama de. Felly, gadw llygad barcud arna i gwrw.
Siŵr o fynd ŵan de, i wedi dechre cael hefo'r ymfforddwr. Rŵan ta. Lawr fforcwn i, ia? Lawr i ble i fan co? Ia, draw.
Dilyn di fi, nara deg, a gwna di fe fatha dwi'n neud. Digon o arad. Na ti, digon o arad, dei.
A wi methu stopio, methu, methu troed ti blaen ydw i. Wel, gwasgu ar flaen dy droed a cael ochr yma i'r sgi, wyt ti'n bricio ti fel, gwneud arad fel la. Ie. Fel la wyt ti'n rafu ar, ar y llechwedd.

Mynd am dro a chael dipyn o fwyd. Hwn di o siwr Bill. O, saff ti.
Chdi am gwin a phob peth. Yn coi ordor gwin, maen nhw'n rhoi gwin efo bob peth ma. O, mae'n da iawn wir. Hoesa i Wil bach si. O, maen nhw'n siwr o stwytho i ti, maen nhw'n ddonad y ddau. Mae dan nhw i gael nhw'n dod o'r ddau i fi gyn. Da ni di sgio'n galad bore ma si. Esgob, fe o'n sens allan o'r gwesti, cwarter di wyth. Ia?
A mae'n... Dwi'n fawchan.
Daw, dyma ni.

Hey, be careful! Be careful! Hello, be careful! Oh my God, what's happened? Are you alright?
Dachreu'r ail ddwrnod, a finne erbyn hyn yn gleise o nghorri ni'n sowdl. Fyny a ni yn y cerbyd coch i ben y mynydd, lle oedd pawb wrth ei bodd yng nghanol yr eira. Roedd hi wedi bwrw dipyn yn ystod y nos, oedd Wil wrth ei fodd. Waw! Mae'r eira yma'n drymach nag oedd e, Wil. O yndi, mae O, mae'n rhy tynnu. Mae'n brysur o ma. Mae ti giw. Mae'n brysur o ma. Mae rhi fath a ciwio am chips yn sioe frenhinol. Ynddi, a ffordd adre. Wel, gobeithio ddysg gwein dan ni. Mae hwn siwr yn gallu fod yn beth anodd. Mae'n giw. O, fyddwn ni'n mynd i'r.
A fi oedd hi ddim yn hir nes bod y cerbyd coch wedi cludo pawb trwy'r eira i ben y mynydd.

Maybe he's there. Now I go to... No, never!
Come on.
I call my friend now. She have the German Shepherd dog for the avalanche. Dai! Where you are? Oh, Luciano, vieni su che abbiamo, abbiamo un soccorso da fare col cane. Dai!
Do, mae'n adyn ni echio i rafa yma. O, oh, bobl anw. Do, be mae'n ei rwan? Oh my Dai!
Dai!

Avalanche neu beidio, dwi am sgïo. Dyn ni'n dal yng nghanol y mynyddoedd. Ac mae un peth am Cwrw Meyer, chaech chi byth gwell golygfeydd na rhain.
Gychwynwn ni o fyma, Wil. Ia, na fo, iawn di.
A rhain eira dipyn mwy caled heddiw. O, di.
Mae'n gymylog, mae'n debyg iawn, sa'n mynd i fwrw eira. Mae yn pigach. Ti'n iawn, Dei? Dwi'n iawn.
Ffwrdd o'n i, dilyn fi, Dei, pwysa'r yr isa. Dilyn fi. Be' digwyddodd, Dei? Ie. Ie, ma' 'na dipyn o rew. Yy.
Aw, mae llithrig yna. Edra yn y miw droi. Mae mor galed ma.
O mi ddaw, mae siwr o ddod ti. Oh. Ti'n ni to? Mama. O, mae'n hawsach wan.
Ti'n iawn, dei? No, dwi'n iawn. Pwysa di fyny'r llechwedd a cota di ar A ti? Ni gadael sbectol ma dre, ddim angen i ddwn agos. Agos i'w.
Siw bod na dipyn o niwl ar y topia na. Reit, cewch wil.
Oce, okay, di gyntaf, dwi'n gyda dei. A fo tro wan dei. Pwysar yn... Pwysar yn ucha a tro.

Ji ceffyl bach yn cario ni'n dau, ji ceffyl bach yn cario fi dau, lawr y mynydd a'r pwysi dim llai.
Dy gorff lawr y llechwedd fela. Na ti. Pwysa wan.
Dych chi'n galw rhywbeth fel hyn yn wili, Ewyl? O, di, di. Mae'n union fel dych chi'n teimlo. Mae ni ffordd digon hawdd di rhoi ti'n ejio fela ar y llechwedd ti mewn yeah. llechwedd drwg right. ac isio mynd lawr ti jyst yn ejio nhw fela ac yn jyst yn llithro lawr y llechwedd fela ta ddoi di well lle o dyn dyna ni i ffwr o ni o dyn cadw di'r ddwy sgi ar draws y llechwedd dwi dweud. Right o.
Jyst fela. Ha. Haw. Mae'n edrych mor rhwydd efo chi, Wil. O, bol bach. Reit, groes wan. O'r wan ta. Ah. Ti'n rhoi dy bastwm o flaen yr un sgit, wel. Ia, wy roi'r bastwn ag ofn i fynd i Abergofiant.
Ti'n jyst gadal o fyna, mae ti eisiau dy bastwm yn theswm, ond jyst gadal o lithro lawr o sechfedd ola.

Pwysa di ar yr isa fama. Dilyn di fi ŵan. Rŵan pwysa di ar hon ŵan dwi. O ti'n troi isia. Pwysa di ar honna. O fedra i ddim de.
Dwi myn ry dwi methu arafu fy hun ddigon chi wil. Ti'n weld chech yna Wil fyddai'n dŵad ŵan.
A ti pwys ar y risa wan. Dal i fynd o, mae'n grawn.
Wel, eich ti erioed.
Mae'n hawsa, sgia, ti byd y sgis arna. O, chi bewyd.
Da ni'n mynd o'r twll mae rhywle. Awn i am y drag i fan cw. Tyd wan. Ie, a nôl i ddechrau to. O, sori. Mae wedi blannu'r bwtwm ma rhwng dy goesa. Ac i fyny â ni.
Eitha mae'n rhy gyflym wan wyla ni.
Na ni, o na, di hwn yn mynd handi. Gafal oedd y bwtwm, mae blannu rhwng dy goesa dydy. Hey, beginner, beginner.
Ac i fyny â ti.

Ti'n mynd o'n i ffordd, Wil? Wel, wel, ti'n mynd o'n i ffordd? Dal i fynd, Ie, ti'n mynd o'n i ffordd? Na i weithio na ti. Ti di ffwr rwan, dei. Gwarw. Wel, a, dei. A ti do ffordd wir.
Efo chi wan!
Tro yn fanna, dei.
Wow! Thank you. Oh. Yn y diwedd cael dolir go iawn, a dim arna i oedd y bai. Cael yng nghudo wedi mewn be maen nhw'n alw'n blood bath.

Yn y Madon af a'r Badell rwy'n trigo ynddi nawr. Lascia andare un pochettino Giovanni. Lascia andare, lascia andare. De, de, de, beth mae e moyn, mae'n mynd yn iawn. Un peth sy'n debyg rhwng ffermio a sgïo, mae pawb yn codi'n fore. Mae'r goes yn well. Dipyn mwy o eira, felly bant â ni i sgïo 'to.

Gael cadw pref un, dyna. Na fo, iawn. Sera gormod, dwi'n eisiau mae rhi gyfri. Agos, agos. Felly, fyny i'r brig i'ch mynedd i'r... O ia, a wedyn, mae yna ddewis ti weld i'r chwith neu'r dde, ti'n cofio os bydd hi'n yn iwl no? Ia. Fel i cyd i, dau, dewis i'r chwith neu'r dde. Dylynau, dylynau i chi. A mi dria te, Wil. Mi dria heddi pidio pasio.
A ti, iawn, dau. Tyd. Ac mae'n bwrw'n braf. Mae rhaid sgidiau yma, bethau llithrig chi. O, ond dyn.
O yndi, wyt ti'n dod i arfer â nhw rŵan. Ew, yn dechrau ni o'r rhaid i Chen. Maen nhw'n blino ar ddim. Yndi, siŵr.
Ond maen nhw'n gynnas fyd ydyn, dei? O, ynddo, yma. Cadw dy goesa dyn ni lle, ti weld, ynddi? Ynddo, ynddo. A hynny sy'n bwysig. Ie, ie.
Do'n i ddim be sy'n i wneud heb y cerbyd coch. Roedd hwn yn mynd â ni filoedd o droedfeddi i fyny'r mynydd. Erbyn hyn roedd hi'n bwrw eira'n drwm, ond Wil a fi yn dal yn eger.
O'n i'n meddwl mai fel hyn fysai yma.

Dyna Dar iawn, rhaid i pwysau mewn.
A ochr? Sy'n ni le bach mwy glan, dde'r bach o well am ydde. Lle yn mynd i ryw drafferthion o hyd. Oce, okay, Will. Wan nhw mae serth o'n i'n bio.
Swt yna.
Oce, Wil? Iawn, mlaen deud o'i adol Iwan. Ai fyny, yn dyn ddechrau. Wel, siwch eisiau fe. Forest i deu, o ia. Wel, erw gip nhw. Do, mae'n anodd gweld. Cyn bwyll deu! Ie, oedd Dai yn dechrau cael hwyl ni erbyn hyn.
O, Wil, mae'n dipyn o achwedd a dyn ni'n mynd gweld fan hyn, wan. Be ti'n feddwl o'r eira newydd ma? Wel iawn, dipyn mwy arall ydy. Ydy, ac yn haws troi. Dal yn enni cael dipyn bach fwy o law ar bethau nag oedd. Na fo, mae'r ymarfer ar dwad. Pen a gliniad o ti, ti hunan. Pan ddau, pan daw awr o gyfyngder amser ni dwi'n gwylltio.
Ch'mod i wbod 'dach chi isie meddwl am bob peth. Felly mae. Y plough, y piano. A ma'r 'en sgïo 'ma ma'r cwbwl yn y meddwl a deud y gwir. A dyna'r corff yn gweithio.
Ma' 'na ran go lew yn y coesa. Ddedodd y... O ma' isio'r coesa o'dd yn... A pawb yn deuthau bo' fi'n dri math a lwri a llwyth fawr yn un de. Pan fydda chi bwysa mawr 'da chi fynd i gyd. Ie ma'r suspensions yn... Yndi. Gryfach.

Ei chorn i groesawu. Cawn mo beth fi. So chi baned, Wil?
Ia, coffi.
Wel, es i math eira ni ddod i oed i ddysgu. O, do.
Wel, bintig etig, ynddo. Mae rhai bod mae saith mot fedd. O, ti'n ma'n boeth fi.
Mae'n dda gael rhywbeth boeth. Ia, mae fynd yn dda bore, mae'n lot fwy dda.
Fi'n dechrau cael calon o'n. O, mae'r eira newydd mae'n gwneud pethau yn hollol wahanol, dydy. Ffw, mae'n gryf.
Buongiorno. Ia, wir.
Dwi dechrau cael hwyl ar y geiriau wan, fi. Bore da, bon giorno, bona sere, nos da.
Wyt ti'n dipyn o'i dalwr? Dwi'n ware. Wyt?
Dwi'n ware.
A rhaid ti gael o fod sgio yma? Rhaid.
Ac chi'n meddwl bod hi'n saff i ni fynd i'r gwylod yn deg wyl, neu ni well ni cymryd ar hen garej? Yw, wel awr o'n i.
Ie? Ie.
Dach chi'n mynd. Dach chi'n mynd, fysa chi'n mynd dros stop Llansannan am gwythierin. Wr am la rwst. A da bod wedi arfer o'r efynydd fan ydi. E? Da bod wedi arfer o'r mynyddodd ydi di. Sa'n byd iachach di, na sbio. A mynydd yn llwm heb ddafad fi'n chan. O, di. Dydi?
Di, a gobeithio na nhw'n cadw defaid yma fi. Eich i werthwn ni bus yma rwy'n gw. Chyfo fe, fi'n meddwl yma rwy'n pan am i lawr y llethrau gweithian. I'n meddwl meddwl cap byw. Felly, lawr â ni am y gwilod.
Pwy llaw mad ei? Pwy llaw mad? Croesi'r trac. Na ti.
Pethau'n dechrau gwella. Dilyn Wil nawr i bobman.
Oh, yeah, beginner. First time I am. First time. Help. Grazie.
Wel, planau i fi, dei. Planau i fi, dei. Dal i fynd! Chi do, Wil?
Y drag lift. Dydy rhein ddim mor hawdd a maen nhw'n edrych. Mae'r eira yn mynd fyny ag i lawr, oedd hi'n bwysig i chi gadw'ch sgis da'i gilydd. Feddylies i erioed fydden ni'n chwysu ar eira. Cynnig arall efo Wil. Aw, mae'n fistir caled.

Iesu, dim lapio ar y werthin, di Wil. Mae'n bloody di-threigwyn. Mae'n di-threigwyn. Cei di gynta, dei?
No, cewch chi gynta. Ia. Anita, lawr ffordd ma, dei. Sbiad lawr, lle chwedd, dei, dei.

Dal ati dau. Mae yna waith sgi wir, ond dwn i ddim ym mhle.
Do, dydi'n braf. Dydi'n braf, ddwch.
Wel, mae'n fendigedig.
Faint o'r plough sy'n sefyll yma wan, Wil? O, dipyn.
Do, mae hwn eira hawdd deu. E? Mae hwn eira braf.
Waw. Dydi o wir? Mae'n eira delfrydol i sgïo siŵr o fod Wil. Mae'n sych i yw. He?
Mae'n sych i yw. Hardd i fforcw dei. Di. Dydi?
Hyfryd.
O, di. Dwi'n wedi dod eto ta edrych ar ei lle a sgio allu de.

Cwm te cach y cymau fyw. Cynnefi y carlwm, y carlwm a'r cadnom. A hen drefr heb o gair i'w.
Deg, deg. Na'i canu asgio. Patrick!
Allan! Oh, why won't he?
Big with all day. Oh, diffyg. Mi efo. Mae yna hen. Mae le perig o'ma. Gwna bwyd, dei. Wyt ti am bomio lawr o un lle fo ti? Cymryd bwyd. Rhan i'r dei. Oce, okay, Wil. Iawn.
Ffwr â ni. Dych chi lawr y llechwed, dei.
Na welliant. Na fo.
Tro fan na dei, paid â mynd un pellach, mae yna glogwyn o'n go. Woohoo! O, ddaliwn i fynd, ei, dal i fynd. Woohoo!

Damn o' dda wind wel! Wi'n achub torri ngalon efyd.
Oh. Ni fel can ar y derin, yn hapus yn ymyl y llun. A dyna sy'n ffynnu fy nodyn, bod Iesu yn geidwad i mi.

Damo!